Cwmwl llwch folcanig o Wlad yr Iâ, am naw o'r gloch nos fori, fe gwn i farn yr arbenigwyr ar effeithiau argyfyngus y llosgfynydd. Yn mynd i'r afel ar etholiad nawr, dyma Mai Davies.

Ry'n ni yn Rhuthun i gael barn rai pleidleiswyr a hefyd dadansoddiad Rod Richards o ymgyrch a pholisïau Plaid Cymru. Ti di darllen y rybys e? O, mae'n lyfr campus, o, llyfr campus. Adam in Wonderland.
a Adam ar ei orau, fes o'n i'n dweud. Cewn ni weld nawr. Cewn ni weld yn wir.
Ond a fydd Plaid Cymru ar ei gorau yn yr ymgyrch seneddol yma? Ers 2007, mae Plaid wedi bod yn bartneriaid gyda Llafur mewn llywodraeth glymblaid Ym Mae Caerdydd, i blas cynta ar bŵer. Nawr maen nhw'n breuddwydo am Senedd Grog yn San Steffan hefyd. Dyma Dylen Iorwerth.
Ychydig dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl yn ôl y stori, mi roedd 'na bethau rhyfedd iawn yn digwydd fan hyn. Aelodau Seneddol Plaid Cymru'n dod i fewn trwy un drws, Cledwyn Hughes o'r Blaid Lafur trwy ddrws arall i fargeinio'n dawel bach. Bryd hynny, efo Llywodraeth Lafur yn dal gafael mewn grym ger fydd blaen y wynedd oedd wedi cnoi, dyma oedd cynnig Plaid Cymru. Wnawn ni gefnogi'r Llywodraeth os rhowch chi un neu ddau o bethau i ni. Eleni, mi fyddai Ieuan Wyn Jones ac Elfyn Llwyd wrth eu bodd yn cael cyfle tebyg. Felly rhag ofn y bydd angen trafodaethau dirgel, mi fyddai'n syniad da iddyn nhw brynu dwy het, dwy sbectol haul ac un moustache. Sy'm angen un o heiniau ar Mister Llwyd. Ond dyma'r tri pheth pwysicau i Blaid Cymru yn yr etholiad yma, abacws, camera teledu ac ysgol. Dwy job i'r abacws. I ddechrau, mi fydd angen syms ofnadwy o gymhleth i gael yr union sefyllfa lle bydd dyfodol y pleidiau eraill yn eu dwylo nhw. Yn ail, er mwyn cael mwy o ddylanwad, Mae'n rhaid cael mwy o seddi, ac mae angen yr abacws eto. Achos i Blaid Cymru mae'r gwahaniaeth rhwng buddugoliaeth fawr a chwair yn denau iawn. Collin fel yn Arfon lle mae'r ffiniau'n newid ac iddyn nhw mi fyddai hynny'n drychineb mawr. Enillyn fel môn i hen sedd ac mi fyddai gan Gymru ryfeddod arall. A chamera teledu? Er mwyn ennill seddi, mae'n rhaid cael sylw. A gan nad ydyn nhw yn cael ymddangos ar y teledu efo'r hogia mawr, mae rhaid i Blaid Cymru chwilio am eu lluniau hunain. Mi ddaw'r ysgol yn handi os bydd hi fel 1979 unwaith eto, a hithau'n senedd grog. Bryd hynny, mi fydd Plaid Cymru fel hogia bach y pentra, Yn trio dringo i fewn i stad y byddigions. Mi fyddan nhw'n defnyddio'r ysgol fach i drio dringo dros y wal a dwyn cwpl o fale mawr coch. Y peryg wrth gwrs ydy y bydd rwy'n yn dod heibio a rhoi cic fach slei i'r ysgol. Nid y senedd fydd yn grog bryd hynny.
Golwg unigryw Dylan Iorwerth. Wel, nos Iau diwethod oedd Plaid Cymru, wrth gwrs, ddim yn rhan o'r ddadl deledu hanesyddol rhwng Clegg, Cameron a Brown. Wrth gwrs, y cwestiwn pwysig yw, ydy dadleuon fel hyn yn cael unrhyw effaith ar bobl? Wel, mae gennym ni tri fan hyn, da ni heno, helo, noswaith dda i chi gyd. Um, welwch chi'r ddadl ar y teledu? Rhywbeth yn edo. Do, beth ydych chi'n meddwl yna fe, Peter?
Lol. Lol.
Clwydda.
Clwydda? Ie.
Yeah.

hollol byw mewn byd arall. Oeddwn i'n siarad ambyti gofalwyr o'ch chi'n ofalwraig eich mam? Oeddwn i o'n i'n falch yndw dwi bod yn falwraig a dwi 'di gweithio efo gofalwyr ar hyd fy mywyd a ie wrth gwrs ma' ca'l yym yy respite a amser off ond lle mae o? 'Dan ni 'di bod am flynyddoedd yn gofalu am mam a dim math o ofal ar ga'l a 'dan ni'n gwynebu toriade cyhoeddus erchyll. Chi'ch tri ddim yn sicr fel i chi'n mynd i bleidleisio tro yma. Peter, ti wedi pleidleisio o'r blaen i'r Blaid Lafur. Do. A, a tro yma? Ddim yn gwybod? Dim cliw. Um...
Ti mas o waith ar y foment, yn ddi-waith. Ar y foment, yndw.
Um...
Uh, wyt ti'n gweithio yn Ynys Môn, Aluminium Môn? Aluminium Môn, Môn. Yeah. Um, Mae'r ma Blaid Lafur wedi gwneud um, decision i fynd efo nuclear ar y funud. Um, sam, byd, sam, sam tir wedi cael ei droi na byd fel la. Um, yeah. Efo Wilfa B yn dod i Sir Fôn. Um, Ond ydy o dipyn bach rhy hwyr i fi fy hun, yym ella ddim i'r plant, ond be' sy'n be' sy'n cymryd mor hir i ddŵad â fo i'r wlad i ddech- i fod yn onast efo chi? Beth am ydi'r sector gyhoeddus 'na beth mae lot o bobl yn pryderu amdano. Ti'n wel yy ti'n athrawes. Wyt ti'n becso bod y toriade myn' i effeithio faint o arian ma'r cynulliad yn ca'l o'r trysorlys a falle bydd e'n effeithio? Un peth dwi sydd yn yn mynd i newid ffordd dwi'n bleidleisio dwi'n meddwl ydy sut mae pethau'n mynd i weithio um, o San Steffan tuag at y cynulliad o ran wed, o ran pres, fel bod yna fwy o bres wedyn yn mynd i addysg, ydy newid o lafur i ddydwch i'r toried yn mynd i newid, ydy, be, be fydd y sefyllfa os da ni'n mynd i fod yn Senedd grog, ydy ni'n mynd, ydy, ydy o'n mynd i gael mwy o effaith neu llai o effaith ar um, y pres sy'n dod mewn i addysg yng Nghymru. Y'ch chi'n meddwl bod, bod y Llywodraeth wedi wasto arian mewn llefydd eraill a dylen, dylai'r pleidiau fod yn gaddo gwario arian, arian mewn gwahanol llefydd na maen nhw'n gaddo ar y foment? Expenses. Ydy hwnna wedi cael effaith arno fel ych chi'n fel ych chi'n meddwl am dy gwleidyddiaeth? Ond mae'n just dangos i chi be, sydd fath o bobl Ydyn nhw i ddeud y gwir. Yym. I gyd? Bob plaid?
Bob pob un.
Dwi'm yn me'wl bod o'n annog pobol i fynd i bleidleisio rwbeth fel rwbeth fel 'a yn digwydd yn enwedig i rywun fel fi sy dechre dechre dod i efo diddordeb mewn gwleidyddiaeth a ryw bethe fel 'ne. Yr hyn yn digwydd yn syth bin o'n i fel o pwy 'di'r bobol 'ma 'dan ni'n gorfod 'u drystio i redeg yn gwlad ni. Mae hwnna'n ei ddifyr yndydi achos yn gyffredinol mae'r deng pymtheg mlynedd ola mae wedi bod yn gyfnod o, o um, fod yn farus ac i ryw radde, dwi'n dwi ffeindio fi'n yn od yn, yn amddiffyn y gwleidyddion i ryw radde fama, achos mae yna lot o hynna'n mynd ymlaen, mae'n ma lot o feisydd. Dwi'n meddwl, yn y diwedd, da ni yn disgwyl i wleidyddiaeth fod yn onest, a dydy o ddim, na chdi, dyna, dyna di'r broblem. Wel, mae cwpl o snosau gyda chi benderfynu fel i bleidleisio. Diolch o galon am ddod i siarad ni heno. Croeso. Diolch, croeso.
Pan gath yr etholiad i alw, fe ofynon ni bedwar gwleidydd profiadol i ddewis un blaid wleidyddol ar hap, a heno tro Rod Richards yw i fwrw golwg ar Blaid Cymru. Yn yr etholiad cyffredinol dwetha, fe enillodd plaid dair sedd yn San Steffan. Ond beth mae Rod yn meddwl A mi gobeithion tro yma.
Rod Richards yn enw i. Rwy'n gyn aelod seneddol, yn gyn weinidog yn Llywodraeth John Major. A hefyd yn gyn aelod o'r cynulliad. Ond rwy wedi ymddeol o wleidyddiaeth ac o fyd i'w gilydd yn cynnig sylwadau gwbl annibynnol a pheg ar bob plaid. A dyna pam rwy yma yn gwneud y rhaglen hon ar gyfer S4C. Mae athroniaeth Plaid Cymru i'w gael yn y llyfryn hwn gan i cyn aelod seneddol Adam Price. Dwi wedi penderfynu edrych ar yr hyn mae Plaid Cymru yn credu sydd yn bwysig yn yr ymgyrch hon.
In this election, Plaid is determined to burst that Westminster bubble.
Wel, mae ni yn Aberdâr. Uh, Dwi'n mae i siarad â David Tristan, sydd yn un o ddarpar ymgeiswyr Plaid Cymru. Nifer o bethau hwy eisiau codi gydag e, yn enwedig y ffaith bod Plaid Cymru yn gobeithio bydd na Senedd grog ac felly yn gallu pwyso ar y Prif Weinidog newydd, y pwy fydd e, i gael pethau maen nhw yn credu y gallan nhw gael, megis rhagor o arian i Gymru. Wel, cael ni weld.
Hi. Hiya Rod, croeso cynnes iawn i Gwm Cynon. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Ti wedi darllen y rybys hyn? O, mae'n lyfr campus, Rod, llyfr campus. Adam in Wonderland.
a, a Adam ar ei orau, fyswn i'n dweud. Cewn ni weld. Cewn ni weld yn wir.
Oh!
Pwy fydde well da chi o fod trafod gyda? Cameron neu Brown? Wel, byse, byse well gynna i drafod gyda'r Blaid Lafur, oherwydd wi'n credu bod gwerthoedd y Blaid Lafur yn agosach i werthoedd Plaid Cymru. Felly, fe fyddech chi'n cefnogi y Blaid Lafur yn codi yswiriant cenedlaethol, fyddech chi? Na, be, be 'dyn ni wedi dweud yn glir iawn, a d- allwn ni dra- allwn ni drafod... Na, na, na, cwestiwn, cwestiwn yw... Ie, ie.
Odych chi'n mynd i gefnogi codi y Swyddiant Cenedlaethol? Ie neu na? Be dyn ni'n mynd i wneud ar fusnesau bychain yw dyn ni'n mynd i edrych ar... Y Swyddiant Cenedlaethol yw'r cwestiwn. Odych chi'n mynd i ateb fe neu peidio? Odw, os rhowch chi 30 eiliad i fi, na i ateb y cwestiwn. 30, ok. Ac allwch chi roi timer arno fe. Y peth cyntaf sydd angen ar fusnesau yw'r rhyddhad treth. Achos mae hwnna'n bwysig iawn er mwyn rhoi y cyfalaf iddyn nhw ffynnu. Yr ail beth sydd angen ar busnesau yw Cronfa mentro cyfalaf sylweddol yn y sector breifat yma yng Nghymru i'w cefnogi nhw. Y trydydd peth sydd angen yw rhaglenni fel ProAct a ReAct i gefnogi'r llywodraeth yna. Ac wedyn, mae rhaid edrych ar y system dreth yn fwy eang, ac os oes angen codi treth, fel y tr fel treth yswiriant, fyddwn ni'n fodlon cefnogi hynny cyn belled bod y threshold treth yn cynyddu o 1,000, 30 eiliad. Na, dych chi ddim wedi ateb y cwestiwn. Dych chi'n barod right, i fod yn blwyfol a dweud bydd dim angen arfer niwclear arno ni mewn 20 mlynedd, er ddos ydych chi ddim syniad beth fydd y bygythiad. Wel, a pe, pe bai bygythiad fel yna yn codi mewn 20 mlynedd, a pawb yn gwrando arnoch chi, bydde dim amddiffyn gyda ni. Dych chi ddim yn ymladd terfysgwyr ryngwladol gydag arfau niwclear. Be dych chi'n be dych chi'n ymladd nhw gyda yw cudd-wybodaeth a gyda lluoedd effeithiol, proffesiynol, bychain. A dyna... Beth fydd, beth fydd anghenion amddiffyn mewn 20 mlynedd? Wel, Dych chi ddim yn gwybod, ydych chi? Does neb yn gwybod, ond dyn ni'n gallu troi at arbenigwyr yn y maes sy'n dweud... Pwy? Pwy wyt ti'n troi ato?
Wel, dwi'n troi at rai o'r ar, ar, arbenigwyr... Pwy? Ar, ar, arbenigwyr byd eang yn, Pwy? ym, ym, ym, maes, ym maes, ym, ym maes Pwy? diogelwch Pwy? ac ati. Pwy? Mae yna nif, ma nifer o, aw- ma nifer o awduron sy'n... Cyfranwyr i'r golwg, efe? Na, maen Cymro?
nhw'n ma, ma nhw sgwennu ar bethau gwleidyddiaeth rhwngwladol ac am, am arfau niwclear. Felly, a... does, does neb yn cynghori Plaid Cymru ar faterion amddiffyn, ac eto, Right? Ych chi'n barod i broffwydo beth fydd anghenion amddiffyn Prydain mewn 20 mlynedd? Wel, na, dyna beth oedd terrier bach, os bydd oedd terrier bach erioed. Ond nes i fwynhau na, nes i fwynhau na. Uh, mae yna duedd iddo fe beidio ag ateb um, cwestiynau. Ond uh, mae'n amlwg bod lot yn ei ben e. A hefyd, peth da sydd wedi am fod yn wledydd, dyw e ddim yn mynd i adael i bobl fwlian e. Ac uh, mae hwnna'n beth da. Right, next stop, Llanelli. Dwi'n i weld mae fan o'i defus. Teriad bach arall, wedi clywed yn cael ei weld.

Ydych chi'n meddwl a bod Plaid Cymru eisiau dod, nid i gytundeb ag e, ond cael rhywbeth mas ohono fe, cynnal e de, mm. fel, fel prif weinidog. Ond i fydde fe'n anodd i Blaid Cymru gynnal Toried yn Llundain a Llafur yng Nghaerdydd?
Na, dwi ddim yn meddwl. Um, Mae'r ma, ma, ma trefniant yn gwbl gwahanol. Fyddwn ni ddim yn, yn cynnal y twried yn, yn Llundain. Be fyddwn ni'n neud bydde cytuno i beidio pleidleisio yn erbyn y gyllideb um, ac i beidio um, pleidleisio yn, mewn, mewn no confidence motion. Fydden ni ddim yn cefnogi pob syniad oedd ganddyn nhw a mae'n siŵr fyswn ni'n gwrthwynebu y mwyafrif llethol ohonyn nhw er mwyn amddiffyn yn cymunedau ni. Helo, siwmai, siwr i chi? Sa'n gwybod pwy ffordd i wneud o. Lyflu siarad â chi.
Sani ti, eleni nôl fyna nes ymlaen. Na, wir i ti, mae werth i, mae werth i bleidlais. Oeddech chi'n credu taw un o'r problemau mwyaf i chi'n mynd i gael yw'r ffaith bod Plaid Cymru yn ystod y blynyddoedd diweddar yma wedi troi cyfle efallai

Wel, na, dyw'r blaid heb newid i pholisi ar ynni niwclear. Mae yna sefyllfa anodd iawn ar Ynys Môn. Mae'n ardal o dlodi sylweddol iawn. A o achos yr, yr atomfa, mae yna gorddibyniaeth ar yr atomfa. Um, ynglyn â'r ffioedd dysgu, O'n ni mewn sefyllfa amhosib o ran achos bod y sefyllfa ariannol wedi newid dros, dros Brydain cyfan. A mi wnaethon ni wneud y penderfyniad

The Gambler. Er nad Adam Price ysgrifennodd y llyfr hwn, mae Plaid Cymru yn gamblo yn yr etholiad yma. Mae nhw'n gamblo ar Senedd Grog. Yn anffodus, wy yma yn edrych ar y ffigurau. Mae Plaid Cymru yn dweud ein bod ni yng Nghymru yn gosod mwy mewn i'r llysolus nag yn ni'n gael allan. Dwi'n amme bod hynny yn wir ac wy'n mynd i brofi hynny achos wy'n credu yn bod ni yma yng Nghymru yn cael biliynau mwy mas o'r trysorlys nag yn ni'n talu i fewn mewn trythi. Cynhadledd i'r wasg gan Blaid Cymru nesaf, maen nhw'n lansio i manifesto. Yn anffodus, mae Ieuan Wyn Jones, arweinydd Plaid Cymru yng Nghymru, wedi gwrthod neu cyfweliad â fi ynglyn â rhywbeth sydd, yn y marn i beth bynnag, yn bwysig dros ben i wylwyr a phawb yng Nghymru. Hynny yw, sut mae e yn mynd i gael ragor o arian mas o'r llywodraeth nesaf yn Llundain. Ond dwi'n gobeithio Gaf i gyfle i ofyn cwestiwn iddo fe yn y gynhadledd yma nawr.
Croeso mawr iawn i chi i ganolfan y Mileniwm ar achlysur cyhoeddi Manifesto Plaid Cymru. Rod?
Un o'ch amcanion chi ar gyfer y Senedd nesa yw i newid sail fformula Barnett. Ond odi e ddim yn ffaith bod Cymru yn cael tua deg biliwn o bunnau y flwyddyn oddiwrth y wladwriaeth les? Nawr, pe bai chi yn dod i fewn i drafodaethau gyda unrhyw lywodraeth, mae e'n bosib, onid yw e, Fe alle Cymru ddod mas o'r trafodaethau hyn yn cael llai o arian nag y'n ni'n cael nawr. Wel, wrth gwrs, dan ni ddim yn derbyn hynny, Rod, a nid y'n ni'n unig sydd yn dweud hynny bellach. Mae yna bedwar adroddiad gwbl annibynnol. Mae Comisiwn Holtham yng Nghymru yn dweud bod fformiwla Barnett yn annheg i Gymru. Mae Comisiwn Coleman yn yr Alban hefyd yn deud bod o'n annheg i Gymru. Mae adroddiad gan y Pwyllgor Cyfiawnder yn y Tŷ Cyffredin yn deud bod o'n annheg, a mae yna bwyllgor yn y Tŷ'r Arglwyddi. Pedwar adroddiad bellach yn dweud bod o'n annheg oherwydd nad ydi o ddim ar sail tegwch ac ar sail anghenion.
Fe ges i'r cwestiwn i fewn ac fe ges i ateb gan Ieuan Wyn Jones, ond ni atebodd e y cwestiwn o gwbl. Nath e ddim cyfeirio at y wladwriaeth les a nath e ddim cyfeirio o gwbl at y ffaith bod Cymru yn elwa 6 biliwn o benne y flwyddyn o'r Trysorlys. Er mor uchelgeisiol yw amcanion Plaid Cymru, Senedd Grog a'i peidio, dyn nhw ddim yn mynd i gael rhyw lawer o ddylanwad ar yr hyn sydd yn digwydd. Ond ar ôl dweud hynny, beth sydd yn galonogol iddyn nhw, mae ganddyn nhw griw o ddarpar ymgeiswyr da, Rhai ohonyn nhw yn onest. A hefyd mae yna frwdfrydedd a gobeith yn ddyn nhw. A felly, yn credu palu ymlaen yw'r neges i Blaid Cymru.
Elfyn Llwyd ydy arweinydd y blaid yn San Steffan. Is i draw i'r Bala yn gynharach i'w holi am ei maniffesto. Lla i ofyn i chi'n gynta', yy ni'n debygol o bennu lan mewn sefyllfa lle mae Senedd grog gyda ni. Pa ddylanwad alle Plaid Cymru gael ar Senedd grog? Wel, eitha' dylanwad mewn gwirionedd. 'Da ni 'di bod 'na o blaen, fel y cofiwch chi, yn 1974. Yym, Plaid Cymru oedd yn dal y grym mewn gwirionedd, ac y pris yn y fan honno ar ran Cymru oedd cael yy iawndal i'r glowyr. Yr ail beth, yn ôl yn 92, pan oedd Llywodraeth Major yn methu cael mwyafrif ar gyfer Mesur Maastricht ac oedden ni o'i blaid o, fe gafwyd sawl peth yn y fan honno, felly 'da ni 'di cael profiad o fod yn y lle yna. So beth sy'n mynd i fod ar y ford? Beth yw'ch blaenoriaethau chi mewn unrhyw drafodaeth? Ein blaenoriaethau ni, yn syml iawn, mewn unrhyw drafodaeth, yn gyntaf oll, mae rhaid i ni gael gwell trefn ar bensiynau i'r henoed, Mae rhaid ni gael gwell trefn ar ariannu i Gymru a mae yna bedwar pwyllgor wedi dod i'r canlyniad bod ni'n gywir bod ni'n cael bargen sâl. Yy mae rhaid ni gael mwy o ymdrech yy cyn belled a mae cael yr is-adeiledd, yy trafnidiaeth ac yn y blaen ac yn arbennig trydaneiddio rheilffyrdd ac yn y blaen, rhai o'r pynciau fydda rhaid i ni roid ar y bwrdd i drafod mewn unrhyw fath o ddealltwriaeth efo unrhyw fath o lywodraeth. Wel, mae mwy, rhan fwyaf o bobl yn pryderu am yr economi. Dim, am siŵr A edrych yn eich manifesto chi, mm. sy'n ffigurau na fe. Nag oes. Nag yn, y, nag yn y blaid lafur chwaith na'r toriad. Wel, na, fi'n siarad i chi bod eich manifesto chi... Dydy ddim yn arferol i wneud o mai, dyna di'r rheswm uh, Wel, na ddim wir, mae'r ma Democratiaid wedi dod i ffigurau yn ei manifesto nhw. Ydy o'm yn arferol?
Mae'n anarferol, ma' nhw 'di neud o un waith, felly ma'... Dach chi mond yn ateb fy nghwestiwn i. Dach chi'm yn meddwl bod e'n syniad da i weud wrth bobl le ma'r toriade'n mynd i ddod yn y sector gyhoeddus, pryd ma'r toriade'n mynd i ddod? Da ni'n meddwl, er enghraifft, bod 'na lot o wastraff yn ganolog yn San Steffan. Sbïwch chi ar y 800 o bobl fel y y y troellwyr, y spin doctors 'ma, mewn un adran o lywodraeth yn unig. Dyw hwnna ddim yn mynd i arbed lot o arian, 'dach chi'n gwbod 'ny. 800 o bobl, wel, gadewch, dach chi am i mi ateb, o ddifri? Wel, chi'n gweud bod hwnna'n mynd i arbed lot o arian, Da ni'n dweud bod Trident, neu di ffwrdd Trident sydd yn rhywbeth sydd ddim o'i angen, yn mynd i gostio 6 i 7 biliwn y flwyddyn o arbediad. Ie, hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Um, mae'n bosib iawn y bydda fo'n digwydd. Nac yw. Mae, well, gwybod ni? Wel, da ni'n dadla y dylid gwneud hynny. Ie, yeah, mae dylai um, fe wneud a bod yn mynd i ddigwydd yn wahanol. Da chi'n gwybod hefyd mae, gobeithio, bod ni wedi bod yn erbyn mynd i Afghanistan o'r dechrau un. A da chi'n gwybod faint mae'n gostio gadw'r milwyr yn Afghanistan? Y diwrnod? 7.2 miliwn o bunnau! Rwan ta, dowch â'r hogia adra! I ba bwrpas maen nhw'n colli bywydau? 7.2 miliwn y dydd o arbediad! Dyna chi arbediad go lew, ynde? O'n i'n edrych ar rai o'r polisïau economaidd, a mae un sy'n pyslo fi. Ia. Yym, uchafswm cyflog, maximum wage. Ia. Pam? Syniad ydy hwnna.
Syniad fel Pam dydy fe mewn os dydy jyst syniad yw e? Wel, syniad oedd hwnna, oedd rhyw fath o syniad, rhyw adwaith i'r ffaith bod y bancwyr yn parhau i gael y bonwsus yma, parhau i gael eu talu ymhell gormod o arian mewn sefyllfa, ac yn wir, mae arian cyhoeddus, mae o, mae o rywbeth sy'n werth ei drafod, mae o werth ei drafod, a da ni, da ni am roed ambell i beth i fewn i godi trafodaeth. Etholiad yw hwn, i chi, i chi'n gaddo pobl i rith, pethau i'r etholwyr, a nawr i chi'n gweud, o na, jyst syniad yw na. Wel, na. I chi'n gwybod am economi llwyddiannus, rhywle arall yn y byd sydd wedi trial hwn? Wel, mae'n debyg na does na, ond mae, mae, mae, mae rhywbeth sy'n werth Yn y barn i, Trio nhw fe yn America, chi'n gwybod ni? Rhywbeth sydd werth, yy do, sydd werth ei drafod. Oedd yn drychineb bechgyn o blaid. Dyna fo felly, felly, diolch yn syniad mor dda felly, na chdi? Yr her i Blaid Cymru nawr yw berswadio bobl i bleidleisio drosto chi. Beth sy'n mynd i ddigwydd os oes 'na Senedd grog? Pwy sy'n mynd i fod yn y trafodaethau gyda'r Ceidwadwyr neu'r Torïaid? Ieuan Wyn Jones sy'n arweinydd yn y Cynulliad, neu chi sy'n well, arweinydd yn San Steffan? Mae pobl yn drysu pwy sy'n oh, pwy sy ar y pen yn, yn Plaid Cymru. Dwi'n clywed hyn bob etholiad, bod yn onest efo chi. Mae Ieuan a fi'n siarad efo'n gilydd bob yn ail ddwrnod. Mae o'n Llundan yn fyny. Mae'n posibl oes Senedd Bro cryf iawn oes, yma. Oes, oes, oes. Yn Felly pwy sy'n mynd i fod yn y trafodaethau? Chi neu fe? Y ddau ohono ni.
A mi fyddan ni'n deall yn gilydd i'r dim ac yn wir efo sel bendith y pwyllgor gwaith. Fedra i ddaetha chi rŵan, mae nyddiadur i'n glir o'r diwrnod y bleidlais ymlaen am wythnos, achos os daw i adeg hynny fydd i, fydd na drafodaetha dydd a nos am wythnos dwi reit siŵr, a dwi'n barod amdani, ond mae ieuan wrth gwrs yn barod a ma'r pwyllgor gwaith yn barod ar gyfer y posibilrwydd yna. Renier, Liana, Elfyn Llwyd, diolch yn fawr am siarad ni heno. Diolch yn fawr i chi. A dyna ni am heno, wythnos nesaf fydd y blaid lafur o dan chwyddwydyr Ruth Parry. Mae ma dyled y wlad yma gyfystyr â 56 o filoedd o bunnoedd i bob tŷ. Gai atgoffa chi uh, y ffaith bod uh, y problemau dyn ni cael dros y dwy flynedd dwytha wedi cael eu creu yn America. A fyddai ym Mharc y Scarlets i glywed gan rai o leisiau lleol Llanelli. Ymunwch â ni felly nos Lun nesa am hanner a di naw ar S4 Rec. Ond am y tro, nos da i chi gyd.
Yr etholiad agosaf ar y noddaf i broffwydo ers degawdau, yr ornest ffyrnicaf, gyda'r pleidiau a'i harweinwyr benben a'i gilydd. Holl gyffro'r ymgyrch, yr herio a'r dadlau, y clecs a'r celwyddau. ECEF 99, nos Fercher am ddeg ar S4C.
Nesa heno, Barcelona yn erbyn Esbaniol ac Inter yn diddanu Juve ar sgorio. Yna taith llawn hiraeth a gofid am ddeng munud i 11 yn fo fi ar MC.
At Jordan's, we think inside the box. We start by using hmm. British oats from nature-friendly farmers we know and trust. Then, after 83 different recipes, Bill and David Jordan created the perfect

Maltesers, the lighter way to enjoy chocolate.
Siop fferm o Bredig, Cwm Cerig, busnes teuluol yng Nghalon Sir Gar. O lysiau a ffrwythau ffres, cynnyrch llaeth a bara. Un cig fel ein cig eidion henffordd sy'n cael ei fagu dafliad carreg o'r siop a'i hongian am un dydd ar hugain yn ein stafell oer. Ymdrechwn i gynnig cynnyrch o'r safon ucha, o'r cae i'r ceg gyda o leia 80 y cant o nwydde o Sir Gâr. Gallwch brofi'r holl fwydydd blasus yma yn ein bwyty a cherfdy a gall y plant fwynhau ein maes chwarae. Cwm Cerrig, pum munud o Croissants.
Lunch on the go giving you indigestion? Here's a cool way to get fast relief. Rennie Ice. How cool is that?

Rooms from just £29 for short breaks. Premier Inn. Everything's Premier, but the price.
Ymunwch a fi a fy ngwesteion, Catrin Mara a John Pierce Jones ar O'r Doc nos Wener ar S4C.
Mewn i gefn y rhwyd nawr mae Morgan Jones a sgorio
Can mlynedd a hanner yng nghalon Cymru. Diolch! Noddi'r sgorio ar S4C gan Principality.
Na, tydi llwch y llosg fynydd heb yn rhwystro ni rhag dod â'r gorau i chi o'r cyfandir. Croeso i Sgorio! Ia, noswaith dda i chi ac yma'n westeion yn y stiwdio, mae yna fynydd o amddiffynnwr o Lanelli, Wyn Tomos, a chyn ymosodwr ffrwydrol sydd dal llawn tân, Malcolm Allen. Mi fyddwn ni'n troi at Rogia yn y man, ond yn gynta, tân gwyllt o Serie A.
Ar ôl cael ei disodli oddi ar frig Serie A ar wythnos diwetha, roedd 'na her anferth